भैया आ केहन नीक लागैया कि नहि लागैया खाना आहाहा। जेहने हिनकर हाथ पवित्र तेहने हिनकर खाना केहन अरे- सुन्दर नीमक तेल छै सब चीज बढ़िया छै आ दीदी बनाबैया जे तऽ झगड़ा करैत रहै छी अहाँ मतलब कथी होइ होइ छै जे ओकर लेल ई के न नीमक के रहै छै अंदाज न न मिरचाइ के रहै छै कखनो के तऽ तेहन करू कऽ दैया जे चारि चारि दिन तक जे छै पैखाने करैत रहै छै आ ने राम राम राम आ हा हा भगवान इनका भला करन एनाही बना बना हमरा खुआबैत रहौ आहा अहाँ कते तारीफ करै छी हमर आ हमर घर वाला जे छै बजर खसवा ठनका वाला टाटी वाला कहते कि हे हटा हम होटल से खा लेबै तोर खाना नहि नीक लागै छै ई बताबू तऽ नहि नीक लागै छै ओकरा की बुझऽ एलै कहै छै हम बांग्ला बुझलक आदमी बुझल बांग्ला काजू काज बुझल छै वएह ने तऽ सवाल से छै जकरा जतुका जेहन जे चहट बैसल छै से काज करै छै खा दे खा दियौ ओकरा होटलेमे खाइते रहू ने अहाँके तऽ हमेशा हम खियाइत रहब अच्छा कनिया एगो बात कहू आँ ई जे छै से माथ पर नुआ के रखने छथिन एकरा हटा दे अहाँ भैंस तेसर छै। छियै तऽ नहि रखबै केओ तेसर थोड़े देखै छै हम तऽ अपना घरमे छी अपना घरमे तऽ लोक कोना उड़ै सकैए हूँ? एहिना जे हमर भैंसुर जकाँ सबके दियै

हां ओकर के लाज शर्म होय छौ हम की करबै? दीदी जेकरा ई धिया पुता एते बला भऽ गेलै सब जे बेटी दमाद आ तब जे छै से तू ई के करदानी करदानी अरे तऽ प्रेम से हमरा अगर खुआबै छै तऽ हम की ओकरा हम करबै? की मारबै हाँ? तोरे हमर गत्तर गत्तर इएह ने लोक कहतै जे घर वाला के जे छै से घर वाली एते पिटलकै आबक जमाना से पेट छै लागल तऽ हम हाँ? दोकान गेबे केलिए अहाँ गाना

गै बेशर्मी तैने केहन छौ गे केहन खानदान के छा तू गे ई नहि खा देतनि बुझलखिन ई कहियो हमरा चैन से खा देलक हँ, नहि खा नहि देतनि। तोरा खाय ले पेट में बजर खाय छै ओहिना जे छै माँ- से माथ पर नुआ अपनो नीक से नहि बना के दै छियै भैया के ध्यान नहि रखै माँ छियै। पर नुआ लग ठीक बा। छोड़ छोड़ धोतिया अरे मैं- झाड़ देबो ने ए, छोड़ ए। छोड़ पहिले दियौ ने हम खिया दै छियै भैया के बहुत बे भूख लागल बेशर्मी छै। तोरा हाथ पर मारबो ने तऽ छोड़ मैया के मैया देखो तो भरि थारी भात लकाई मौगी जे छै सब परस परस के खेल रे बेला जा लोग सुन तो बात हेतो कहै छै एकरो बात मान किस दिन में बेटा के बियाह हेतो बेटा के बियाह हेतो आ ई किरदानी रहतो त फेर की कहतो तोरा जीना मुश्किल हेतो कि नहीं हेतो किरदानी कथी करै छै अहाँ हमरा तो लगैया कि मर जाओ दुनिया सब फांसी लगा लो जहर माहौर खा लो ई टटीवा के चलते

खाइ के काम की झगड़ा करबे करबैत रहै छै बीच में चुप के मौगी कहलहुँ कि की? जे अहूँ तऽ छियै दू तीन दियादनी तीन दियादनी हाँ, हाँ। आइ अहूँ जे छै से कहाँ भैंसुर के लऽ कऽ मुँह के खिबेत रही। एक रत्ती दोकान गेलहुँ हन फुलचनमा दोकान हाँ। जाबे बे अयली हमरा से अथी आलू आर मसाला आर लऽ कऽ ता ई धोछिया हमर दियादनी हमरा घरवाला के मुँह के खिबै छलै बाप रे बाप मुंह के खिबै छै हँ आब को भैंसुर लगतै कि के अरे लगतै बाप रे बाप रे किया एगो करै चीज छियै सुन कनिया पहिले एगो सेवा चीज करना कहब कोनो भैया, खराब छै? ई तऽ भ्रष्ट भऽ गेलै धके ना आगि बरन की कहै छै भैंसुर होइ छै लोक छाँह में नहि चलै छै हैं सबसे पवित्र रिश्ता होइ छै बाबा और भैंसुर सुनत ना आ गंगा में नहर हिनका कल्याण हतन से पहिले कहत केहन बात केलखिन ना हम हिनका तऽ तऽ- भात पानि लो गाँव में बाढ़ि देतन हम बुझलखिन तो बुझलियै अपना घर आंगन में बेचारी के हाँ। प्रेम भाव छै ते हमरा खोबैये हाँ, तोरा हाथ में की भरो सुनत बाबा, एगो चीज? से फुटि गेलो, अपना सुन हाथ से ना। निकाल देलो। हाँ। अरे बियाह के ई अन्य छथिन कि बियाह के हिनकर भाय अन्य